Sou, an hei ware mer bei enger weiderer Folg vu South Park, The Stick of Truth. Also, mir waren d'lescht Kéier hate mer nach vum Cartman de Furz do era geléiert, onse klengen Dracheschrei, an ons nächst Missioun wier dann, de Craig befreien ze goen. Ech mengen, da maache mer dat och direkt. Da gi mer ons eis eréischt nach e bëssen andecken. Sou. How may I be of service? Here's what we're selling today. Jo, kuck emol, wat s du hues. Also, ech verkafen deen. Mir ass scho nach genuch Krätzer fir ze verkafen. Awer net esou vill, hä? Hu mir nach genuch Geld, hä?

So, an lo man op de Wee fir do hinner. Jop, hei geet e raus. A lass op eist epesch Abenteuer. Hallo? Oh Gott, ech héiere guer näischt mat deem Red Snow, gell? Dat ass doudschlëmm.
Oh, si schéngt dorobber ze stoen.
Ah, anscheinend steet si dorobber. Da war Troublemaker.
Oh my! Oh,
dat gefält der. Dat gefällt der. Sou, hei wären all scho geluut ginn. Ah, am Fong hätt ech och kéinte lo, voilà, komm mir ginn eng eran, mir huelen einfach den Tëbäa, Tëbäa, da geet dat ganz méi séier, Tëbäa, mat eise gäilen Hoer do, dat gesäit richteg sexy aus, Hanneke, ah, ma, sou, sou ass richteg.
Komm hei rauser. Ech nach gekuckt op hien Rüstung fir eis huet. Grouss Rüstung ah nee dat ass bis net wäit genuch. Ah dat kënnt nach alles Timmy. Timmy bréng ons dohinner. Wat ons no an der Schoul erwaart, dat wäert mer elo geschwë gesinn. Muss elo de Craig aus der, aus dem Nachsëtz, ah. Wéi ass et scho méi gaangen? Do.
Nee, dat war déi falsch Richtung.
Schéin, esou muss dat sinn. Wat hu mer an hei? Kinnbaart, Dubstep-Perücke, Mana-Trank. Ah, esou, dat ass gutt, dat ass gutt. Dat kann ech gutt gebrauchen. Hie wot hei wat? Okay. Okay. Dat do war jo loch um eng richteg flotten Decken vu mei gemar hunn. Dat se um der déi dreckeg Elfen. Am ginn ons Sue direkt huelen.

Alles so lo Magi do.
Nee, Merzen, ich hab falsch gemacht. Oh Mann.

Zack an de Kickes. Haut ass jo och déi éischt Folg vun der 17. Staffel endlech gelaf um Fernseh. Ech hat se och ganz benzeg gekuckt op Däitsch.
Se war definitiv net schlecht. Ech schwätze méi lues, well dat elo méi déif an der Nuet ass an ech wëll d'Leit, déi net waarde, gespannt hunn.
Hal deng Maul,
Fitta. So lo nach eng Kéier. Halte déi rechte Maustaste gedrückt bis du das Gas siehst. Ah, ich muss das gar nicht machen. We're still doing this, right? Okay. Ach, da war schon alles mehr als das nicht. Okay. Wie kann ich euch noch auswählen? Ah, mit der Kenny, der will ich das kacken. Hurry up! Ah,

Schéi gemaach. Sou. Oder nee, waarden mol emol. De Knochenbrecher. Kleeft jo gënn vill of. Oh mei Gott, dat ass rem vill ze spéit. Ah, hie fréiert. Gutt, hei trank.
Komm dréck deng Ae dru leck bass. Kann ech hien eppes nach huelen oder net? An zack. David wat huelen ze soen ons ganz Zäit fir datt en do verschwënnt oder wéi? Kann net sinn. Sou zack. Lo lo lo ginn ech der de Recht. Lo ginn ech der de Recht vu Vull.

Oh mäi Gott, gell, wat war dat dote fir eppes? Dat do war jo totale Schwachsënn, gell? Oh, ech mengen, ech muss eng ufänken, da geet besser. Zigaretten. Nee, eidel, eidel, eidel. Moment, ech maach mer en neie Pak op. Komm. Ho, Camelback, ze gi kee méi drop. Lo geet awer lass.

And I've got hallway monitors working overtime! Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay?
Ma dat wäert Dir mol gesinn, Mister McGee. Waart mol, wéi laang geet do? Of déi doten och hei bei der Schoul sinn?

Do wosst ech natierlech, ech wollt just mol se soen, ech ech wosst dat schonn, mee ech wollt e bësse méi spannend maachen. Drachenschrei.
Schéin.
So, hei komme mer och net eran, ne? Ja, okay, schéin. Flott.

Nach e puer Saache fir matzehuelen. Sou. Keng Zäit, muss Craig retten. Kann net genéissen, d'Spill muss weider. Terminator. Hei ass d'Janitor. Oh, Oktober, mäi Gebuertsdag.
Freu mech cool.

Oh well, I'm heading to Kupa Keep. See you there, I guess.
Oh, ech sinn elo mol Level 4. Dat fannen ech mol net schlecht. A well der Kolleg, de Craig, wéi et ausgesäit. Da kucken ech emol direkt, fir meng Fäegkeet nach erop ze levelen. Rambolle setze mer nach bis drop. Déi sinn zimmlech gutt, déi Fäegkeeten. Ok, maja, ech géing soen, mir reisen elo mol a Castel Kupa. An da kuck mer wat do nach geschitt. Sou. Gi mer hei riwwer. Ah, ich mein, mir kucken noch wat nach geschitt, da machen wir eng kleng Paus. Äh, oh putain, gell. Fir wa, fir wa spillen ech nach so spéit, gell? Ech léiere doch net. So, okay, ich habe auch keine Schnellreise, ich muss noch mit dem schwätzen.

Ech kann ëmmer et rees. Bon ech kucke lo, ech bäscht einfach hei, da ginn ech soen, da gesi mer ons.
Ah dee Mouth konnt net gutt sinn.
Ech hat keen dee méi huet, putain.
Ah ech géing soen, mir stellen ons nach hei eropper, ganz melancholesch, a genéissen den Ausbléck. Op Salzburg. Ech soe Merci, dass Der mer nogekuckt hutt. A wann Der wëllt eppes soen, schreift mer e Kommentar oder gitt mer e Like oder wat soss wat Iech gefält, ass mir zimlech egal. Ech soen dann hei Äddi, bis déi nächst Kéier, kuckt eran an amuséiert Iech. Schéinen Owend.